आम जे छै से कोनो प्रकारक आमके कमी नहि छै आम पूरा प्रकार प्रकारेसँ भरल अछि नमस्कार आ प्रणाम अछि पैर छुबै छी गोर लागै छी मालिक हमर नाम अछि स्वागत अछि अहाँ सबके अपन चैनल अपन ब्लॉग पर अक्सर जे छै से हमरा सबके अहाँके लीची जे रहत गाममे घरमे ओ पएर लगनाइ मुश्किले रहैए किएकि ओ पाकैत रहत नहि रहत खाइमे एकदम खट्टा आ ओहिपर से जाबे तक कि पाकयवला रहत ताबे तक कौआ आ रौद तेहन होइ छै जे जड़ि कऽ अहाँके लीची खा कऽ भऽ जाइ छै तैयो जे दस बीसटा बचल छै तकरा कहली कि आइ फाइनली कनि मौसम जे छै से आइ सोम दिन अछि तारीख भऽ रहल अइ आइ सत्ताइस काल्हि फाइनल जीत गेल कलकत्ता तऽ आइ जे छै से अहाँके कहलियै कलकत्तेके जीते खुशीमे कमसँ कम हमहूँ दू चारि टा लीची खा ली हमसभ तऽ अपन बाड़ीके लीचीके एकटा अलगे मजा रहै छै तऽ लीची तोड़ैके लेल एखन हमसभ प्लानिंग केलहुँ हेँ भोरके साढ़े सात बाजि रहल छै तऽ जीतूके देखबै तऽ लगी तगी उठेलक हमर पाछामे आ जे दसटा लीची देखाइत हैत ओकरा लीची तोड़ैके लेल जे छै सभ आदमी लागि रहल छथि तब देखबै छी अहाँके जे गाम घरके जे लीची होइ छै ओकरा तोड़ि कऽ आ स्वाद चीखैमे कतेक मजा अबै छै अहूँसभ चीखने हैब आ जेसभ अपन अपन घरमे बगीचामे लगेने छी लीची से आदमीसभ कमेंट करब जे अहाँसभके बगीचामे लीची अइ आ तोड़ि तोड़ि कऽ बचपनमे खेने छी तऽ ओ यादके ताजा करबा देखियौ हमर ई घरके असली देसी लीची भेल एहि कातसँ देखियौ ई वाला लीची सब एकदम लाल लाल भऽ चुकल छै आर इम्हरका देखियौ इहोमे जे छै से पात बेसी छै ओना लीची कम अछि लेकिन जएह किछु तैयो लीची जे छै से फड़ल छै आब एहि गाछके अहाँके लीची देखाइए कि नहि से पता नहि ब्राइटनेस एहि कात बेसी बुझा रहल छै आ देखियौ किछु किछु बुझाइत हैत झरकल जकाँ ई सभटा लीचीके जे छै हालत अहाँके गर्मीमे

कहै छै लीचीके जे छै सोहैके लेल जे छै से अहाँके स्पेशली रूपसँ ट्रेनिंग लेबऽ पड़ै छै हमर सबके लग्गी मैन जीतू जी ई छै अहाँके आम लोके कलामे आम लोकेके मास्टर आ एखन लीची तोड़ैमे कते लीची तोड़ैके एक्सपीरियंस छै अहाँके लीची तोड़ि तोड़ि कऽ हिला देने छथिन पूरा गाछके सुधा करै छथिन लीची तोड़ैके लेकिन एहिमे जे छै से अहाँके अस्त्रे डैमेज छै तऽ अस्त्र तऽ बनि रहल छै लग्गी लऽ कऽ आ हा झब्बा सब खसि रहल अछि बीज तू टेस्ट कऽ बताबियौ जे जान छै कि नहि कहै छियै लीचीके मजा लैके लेल अहाँ सबके हम मोबाइलो हाथमे नहि रखने छी कोइचा छोड़ि छोड़ि कऽ देखा रहल छी जे केना खेबाक छै आ घर देखियौ हाथेमे रखने छियै दू चारि टाइम देखाइत हैत इएह छै लीची हमर गामके घरक अगर ऐसे जखन जमा कऽ रहल छियै ताहिके बाद अहूँके देखबै छी ढेरी हमर सबके केहन भेलैए छोट छीन ढेरी छै बेसी पैघ नहि छै तहन जे छै से अहाँके आधा घंटासँ जहन हम तोड़लियै तहन से खाली चलि रहल छी टेस्टिंग टेस्टिंग कऽ कऽ नीचा देखियौ हालत अहाँके देखाबै छी आँठी आ कुचाके हालत देखाबै छी अखन तऽ मात्र चालीस पचास टका लीची लीची टूटैया ने टूटैया लीची ठीक छै खाउ जाउ जाउ खाउ गए खराब करबो। अच्छा जाउ खाउ गए लीची खाउ गए फाइनली जे छै से अहाँ सबके एक घंटा मेहनत केलहुँ हँ हमसब तऽ अते जे छै लीची जएह किछु एक डेढ़ सए दू सए पीस जे जे छै से अहाँके भेलै आ ओहिमे से तऽ अहाँके करीब हमसब जे छै से मानि लिअ पचास साठि सत्तरटा पीस तऽ खाए गेलियै पचास साठि पीस माइनसे कऽ दियौ ओहिमे सब मिला कऽ एक सए पीस खाए गेल हेबै आ बाद बाकी जे बचल छै ओहिमे दू चारि सए पीस

लेकिन आब ओहि दिनके ब्लॉग हम ओहि दिन जे छै से रुकि गेलहुँ किछु कारणसँ तऽ अगिला दिन छै से देखैत हेबै केसो तेस बनेलहुँ हेँ तऽ केस तेस बनेलाके बाद अगिला दिन जे छै से ओहिमे जेना हम कहलहुँ अहाँ सभके जे आमक गाछी तरफ कनि अपन सभके कलम अहाँ सभके देखाबी बहुत आदमी वीडियोमे कमेंटो केने रहथि पहिले जे कनि आम तामके कनि सीजन आबि गेल छै कनि आमो गाछीके टूर देखाबू तऽ अहाँ सभके कहले जे आम गाछके टूर जे छै से जरूर देखायल जेतै अखन जे छै से हम अपन कलम आयल छी देखाबै छी अहाँ सब इएह जे छै हमर कलम छै एतऽ देखियौ ई मचान जे छै से कलमके जे छै से मचाने जे छै से अहाँके सबसँ बड़का शोभा होइ छै तऽ ई कलम जे छै से हमसब अथक प्रयासके साथ बहुत मेहनतके साथ ई जे घर पर एकटा मचान बने रहौं ओकरे जे छै से अहाँके जेना एडिलेट वाला पीच के नहि अखन अमेरिकामे केलक है विस्थापित सएह देखियौ ओतौ हमहूँ सब विस्थापित कऽ देलियै आ एतऽ जे छै से ई मचान छै ई हमर कलमके मचान भऽ गेल आ ई पूरा जे बगीचा देखै छियै से हमर अपने छै आब अहाँके बगीचामे आमो हम देखाबै छी बगीचा छै तऽ आम तऽ रहबे करतै एकर गारंटी छै आब देखियौ अहाँके आम सब देखा रहल अइ कि नहि हम अहाँके जूम कऽ के देखाबै छी देखियौ आम सब देखियौ आम जेना ई भऽ गेल ई बम्बैया आम छै हमर सबके कलमके आ इम्हर देखैत हेबै ई वाला देखियौ ई गाछ देखा रहल अछि ई मालदहके गाछ छै देखियौ ई मालदहके गाछमे देखियौ आमसभ जे छै से एखन अहाँके बुझा रहल है जे पूरा हाई क्वालिटी पावरमे फड़ल छै देखाबै छै देखियौ इहो गाछसभमे जूम केलियै तऽ अहाँके देखाइत हैत छोट छोट आमके भरल छै पूरा तेनाहे जे छै से पूरा ई भऽ गेल मालदहके गाछ एनाहे भाँति भाँति प्रकारके गाछसभ छै हमर कलममे भरल ई पूरा जे छै से कलमके जे छै से अहाँके आनन्द जे छै ने से अलगे लेवलके रहै छै कलम एलियै आ कलममे जे छै से बहुत आदमी गाम घरके आदमी सब छथिन मिस करैत रहै छथिन तऽ कलममे जे छै से अहाँके मेन देखियौ बहुत वेराइटी गाछ भेटत देखियौ हमर ऊपरमे देखैत हेबै ई भऽ गेलै हमर सबके संत भोग आ आमके जे छै से नामो ततेक प्रकारके होइ छै जे आइ काल्हिके जमानामे आमके अहाँके चिन्हनाइयो तक मुश्किल भऽ जायत ततेक ततेक प्रकारके आम सब छै जेना देखियौ ई सब आम देखियौ इम्हर देखियौ इहो गाछ अहाँके देखाइत हैत इहो गाछमे अहाँके छोट छोट आमके टुकड़ी सब देखाइत हैत तऽ आम जे छै से कोनो प्रकारक आमके कमी नहि छै आम पूरा प्रकार प्रकारेसँ भरल अछि लेकिन नहि कहै छै खेनिहारेके कमी भऽ जाइ छै तऽ गाम घरमे जे छै से अहाँ पूरा परिवार लऽ कऽ किएक नहि आबि जाउ अकेले लेकिन अहाँ खा नहि सकै छी आमके शुरुआत बुझिते छै गाम घरमे भऽ जाइए अहाँके आमिल फेर अचार बनेलक आदमी अनधुन अचार बनेलक आमिल बनेलक अचार आमिल बनेलाके बाद जे ई गाछसभ छथिन ई गाछसभके आमके तैयो तऽ यूज भऽ नहि पाबै छै तऽ ओहिके बाद की केलक आदमीसभ ओकरा खेनाइ स्टार्ट केलक आ खेनाइमे नहि जहन सकल तहन जे छै से ओहिसँ आमट बनेनाइ स्टार्ट केलक तऽ इएह जे छै से आमके गाछी छै आ आमके गाछीके पूरा मजा छै ई कहलियै जे अहाँके देखेनाइ गाम घरके आदमीके लेल जे छै से एक बेर जीवंत केनाइ जरूरी रहै छै तऽ ई हमर सबके कलम अइ सब कलमके एनाहे नाम सब रहै छै अपन जेना कऽ सबके घर जते आदमी आयल सबके कोनो बड़का कलम हैत कोनो छोटका कलम हैत आ गाछी सबके सेहो स्पेशल स्पेशल नाम रहै छै हमसब जहन जतऽ अखन रहि रहल छी अखन जेना हम जतऽ छी ओतऽ जे छै से अहाँके हमर पाछामे जे कलमके ओहि साइड जेबै रोड दिस उम्हर नाम छै अहाँके हाथा गाछी अपना जमानामे जे छै से अहाँके हाथा गाछीमे फेमस रहै जे कहै लए मतलब अगर अहाँ साँझ भऽ गेल आ दुपहरिया साँझ आ दुपहरिया साँझके बाद आ दुपहरियामे उम्हर जगह चलि गेलहुँ पहिले तऽ बुझियौ अहाँके लागै छलैए जे कालेके दर्शन कऽ कऽ आबि गेलहुँ ताहि प्रकारक छलै आइके टाइममे जे छै से आब आब तऽ बुझियौ ईसभ यूज टू भऽ गेलैए गाड़ीसभ ततेक चलय लगलैए पहिलुक जमानामे ई हाथा गाछी हमर सबके भूतहा गाछीके नामसँ बड़का बड़का कहै छलै मलेछ आओर कथी सब कहै छै चुड़ैल आर दैत दानव जते सबटा होइए प्रेत भूत सबटा रहै छलै ओते आइ काल्हि देखियौ हम अखन ई प्रचंड दुपहरियामे कलममे छी आ पहिले मजाल छलै आदमी अहाँके मलेछके नाम लऽ लेत एतऽ आबि कऽ आ पहिलुका आदमी सब गप्पो तेहन दैत रहै छलखिन हेँ जे अहाँके ई जे छै से हम गेलहुँ तऽ हमरा ई पकड़ि लेलक गाड़िए घीच लेलक गाड़ी हमर आगाँ ससरिते नहि छलै अहाँ सबके संगे कहियो एहन भेलै कि नहि से कमेंट कऽ के बताउ हमरा संगे तऽ नहि भेल अछि अगर अहाँ सबके संगे ई भेल अछि तऽ जरूर हमरा संगे कमेंटमे शेयर करब आ बतायब जे अहाँ सबके मलेच पकड़लक कि भूत पकड़लक कि प्रेत पकड़लक बाद बाकी ई छलै हमर कलमके टूर आ बाद बाकी मचान अहाँके देखाइ देलहुँ हेँ मचानके अलगे मजा छै पता अछि आब एतऽ साफ सुथरा भेलैए कनि एकरा कनि एखन गन्दा भऽ गेल छै एकरा साफ सुथरा केलाके बाद एतऽ जे छै से अहाँके किछु दिन पिकनिक तिकनिकके सेहो आयोजन रहतै तऽ गाममे जे छै से कलममे